Helo, siamai, gobeithio chi cadw'n iawn. Uh, heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun clecher yn y doleg. Felly, par glecher gyda'r geiriau clecher yn y doleg yn mynd trwy nhw. Mae fe yn ddigon syml o ran llun, dylai fe fod yn weddol gyflym i wneud. Y pethau nodda yw cael siap y clecher yn gywir. Felly, Dwi'n mynd i drial cael nhw yn pwyso i ochrau gwahanol, ond i hefyd yn trio cael nhw i fod yn weddol o gymesur. Dwi'n meddwl wastad yn bosib yn amlwg, oce? A ni'n mynd i gael y glwch ar y gweilod fel la. Gallwch chi roi hanner cylch bach ar y top ffordd na hefyd. A wedyn, ni'n mynd i gael yr un peth yn dod Ond trwyn yn cuddio tu ôl y llall, felly dyn ni ddim yn gweld cymaint o'r ail gloch, a ni'n sicr ddim yn gweld ar yr ochr chwith. Ond ni yn gallu gweld y gloch, a gallwn ni gael rhyw fath o hanner cylch bach yn dod Fyna hefyd. Felly mae gyda ni bar o glychau. Fel wedi si, sy'n ots os nad yw'n hollol hollol berffaith. Um, just bod chi'n hapus gyda fe, gallwch chi hala bach o amser yn cael y siap yn gywir trwy ddefnyddio pensil a rwbr. Um, clychau'r nadolig yn trwyddo, wel yn ddigon rwydd, mae jyst eisiau llinell ffordd na. Felly mae gyda ni clychau yn mynd i fynd ar y strip yn dop. a wedyn Nadolig ar draws y streipen waelod. Um, ni'n mynd i gael sgwar bach fel cefndir, petriol bach fel cefndir hefyd. Sim lot dots ble mae hwn yn mynd. Ond jyst bod gyda chi rhyw fath o gefndir gwahanol felly i jyst cael yr un lliw melyn o ran y clychau. rhywbeth fel yna sydd 'da fi. Fel wedes i, mae croeso chi wneud rhywbeth bach gwahanol. Um, gallwch chi roi border bach ychwanegol rownd eto os oes well chi. Um, wedyn, o ran clychau'r nadolig, clychau'r bydd ar y top, felly ni'n mynd i fynd am um, dri bocs fi'n credu ar y dechrau. So, un,

A ar draws. So cofiwch pan chi'n mynd ar draws i wneud cynffon i'r y bod chi ddim yn mynd yn rhy bell draw. Mae eisiau fe fod bod dyn ni llinell bach gwyn tacles ffordd na. Um, fi'n credu byn a fi yw rhannu hwn eto, cos mae bach mwy o le gyda fi na beth oedd um, angen i ddechrau bant. So, ni'n mynd i fynd a rhoi y cy a'r hy uwch ben i gilydd. I gael yr ych. Clych. Wedyn gaf i a mewn fan hyn. Clych A. Wedyn mae eisiau i gwpan A mae eisiau yr, um, yr mewn fan hyn wedyn. So, os doryn fe yn hanner eto. Clychau, os oes gyda chi clwch yr ochr yma sy'n fwy felly, na beth sydd gyda fi, a bod ddim cymaint o led i chi'r A yna, mae croeso chi roi'r A na draw i'r un nesaf, jyst wneud mwy o focsys ochr hyn. Felly clychau, So i gwpan fach yn dod lawr fan hyn. Nes i watcho bod fi ddim yn rhy agos i'r linell. A wedyn collnod, triongl, hanner cilch, A wedyn trio fel bach arall. Right, so mae gyda fi clych air ar draws y top. Nesaf mae gyda ni nadolig, mae hwn yn mynd i fod bach yn haws, ac sy'n amlwg mae wedi uh, agor mas mwy ar y gweilod. Felly gallwn ni roi tri bocs ar yr ochr hyn a wedyn gallwn ni gael um, tri bocs ochr hyn hefyd gan adael yr un canol os chi'n gallu bach yn fwy felly na'r ddau ar y ddau ochr. Um, yn ochr yma, so ni'n mynd i fynd yn a chi'n sylwi nawr mae wedi dechrau troi ychydig bach gan bod y clwch, uh, gan bod y glwch, sori, wedi troi ar ongl gall y llythyrennau ddilyn. A a wedyn bocs uwch i ben e. Da, triongl ar ochr ffordd na. A bocs hwnna. O! Yn y bocs yma, gan bod y bach yn fwy, ni'n mynd i rhoi'n O ni i mewn a ni'n mynd i roi i dot. Dwi'n rhoi prif lythyren i dot, dwi'n mynd croeso chi roi llythyren fach, dibynnu beth yw lled eich bocs chi. O'r un gy i orffen draw lawr bocs. A dyna ni, mae gyda ni clychau'r nadolig. Um, nesa, Mae eisiau llanw i gyda bach o liw. Bydden ni yn defnyddio, os ni'n gallu, bach o amrywiaeth o felen. Fi'n gwybod mae fe bach yn galed weithiau, felly defnyddio lliw falle yn galed mewn un neu ddoi lythyren, wedyn yn ysgafnach yn y llythyren neu ddwy nesa ac yn y blaen, a wedyn cael rhywbeth hollol wahanol fel bocs yn y cefndir. A dyna ni wedi lliwio. Um, felly fel o'n i yn ame, fi wedi mynd am felen a fi wedi porffor a fi wedi defnyddio bach o oren. Oren jyst i gael rhywbeth bach gwahanol i'r clechau fel bod yr gloch i hunan y darn sy'n taro hynny yw yn um, sefyll mas. Melen gwasg galed ar gyfer y tywyll, ysgafnach ar gyfer y mannau mwy gole, a wedyn jyst dewis y porffor jyst i gael unrhyw fath o liw bach gwahanol fel cefndir. Ond mae croeso chi ddefnyddio pa bynnag liwiau byddech chi yn dymuno yn amlwg. Peth mwyaf pwysig yw bod chi'n joio, um, a wedyn yr ail beth pwysica byddwn ni'n meddwl yw bod chi'n gallu darllen y llythrenau a bod e yn dweud Clychau'r Nadolig bod yn darllen yn dda. Uh, gobeithio chi ddewch chi joio, a welai chi to.